Ýagşy Goşunow Şamyrat pawilýonyny alypdyr. Onuň oturyp pikirlenip görýän goly Ýagşy Goşunow nirde? Göçme restoran zat ýeri. Indi seň pikiriňsiz oňarar diýýäňmi? Şeý diýip sorag berýäňä-am. Bir tarapyny analiz edip göreli. Ýagşy Goşunowyň bir nemesi bar. Wideosyny bir wagt görüpdim. Mergen Ana Muhammedow bilen gepleşikleri bar. Ýumor bilen satiraň tapawudyny sorady. Şonda Ýaş Ogşunow şo soragyň jogabyny berbilmedi. Satira bilen ýumoryň näme tapawudy bar? Ikisem komediýaň bir ugry-da, dogrymy? Satira näme, ýumor näme?
Ýöne şu wagt ýagşy bolşunow diýlende kellä näme gelýär? Gülki, hoş wagt, gyzykly pursatlar, wäşilik, bu näme boldy? Ýagşy bolşunow özüni bir marka edibelli agam. Ikinji ädim özi wideo production, wideo gysga. Ýani özüňi fiziçeski işlemek bir zat, komanda gurup, dogry adamlary ýerbe ýetirip biznes etmek bir zat. Ýöne şony gurnaklaýan şol. Eger şondan ugur alsaň, häzir Şamile Paýlana-da ullakan bir zat edermikän diýip. Ýani men ynam şo öz ugrum bolansoň maňa şeýle bir gyzykly zat. Şu wagt indi hemme nemelere gyzyklanyp gidip başladyk-da, şefologlarla gürleşip az gezek başladyk-da. Hawa. Şol maňa indi mundan soňky ädimler nähili hereket eder? Hawa. Nähili kim nähili nemeler bilen çykar? Nähili ýol alar? Şolar maňa diýseň gyzykdy. Sebäbi men ýaňyş goşulyşym şu badyny gördüm. Dürli adamlar saýlap geçip, ilden iki ýala bir zat etjek bolanok. Özüne mahsus bir zat tapýar.
Çagalar, ýadyňyzdan bir sorag berdiňiz arada. Men ýöne TikTokda akylly zatlary paýlaşyp ýörün welin, öz aklyň gutaranokmy kaka diýdiň-ä, ýadyňdamy? Indi men şony bir eksperimentiň üsti bilen size düşündirmek üçin şu wagt bir topar zadam alyp geldim. Geliň indi şu eksperiment geçireli. Men akylly zatlary paýlaşsam gutarýarmy, gutaranokmy? Sizem maňa kömek edersiňiz. Her eliňize bir şem alyň.

Bir zatlar bilýär. Indi komnatyň içi häzir nähili boldy? Ýagty. Şem ýanan soň. Häzir şemme gowja ýansyn. Täze şem bolan soň ýanmasy gynarak. Ine. Indi bul adam bilýän zadyny başga bir adama öwredýär. Ýagny bu şem başga bir şemi ýakýar. Indi nähili boldy komnat? Has ýagty boldy. Dogrymy gyzym?
Has ýagty boldy. Indi bul adamam öz bilýän zadyny ýene bir adama öwredýär. Indi senem oň bilen o şemi ýakyp goýber, ýanyp duran şemiň bilen. Hawa. Senem bilýän zadyňy öwredýäň. Aha. Indem jigiňkini ýak. Ýene muň bilen bärkin ýak. Aha. Ene. Indi näil boldy komnatyň içi? Has ýagty.
Has ýagty bir-birimiz arkaýyn görýäs, dogry dämi? Indi eksperimentiň düşündirjek bolýan zady näme? Haçanda adamlar öz bilýän zadyny başga bir adam bilen paýlaşsa, şonça bilim Näme edýän ekeni? Köpelýän eken. Azalmaýar, gutarmaýar. Gaýtam, durmuşymyz aňsatlaşýar. Näçe köp adam köp zatlary bilse, şonça-da durmuş ýeňilleşýär. Edil şu garaňky komnaty şu şemleriň näçe köpeldigiçe ýagtyldyşy ýaly. Düşündiňizmi? Hawa. Şonuň üçinem bilýän zadyňyzy hökman hemişe Başga adamlar bilen paýlaşyp geziň. Netijänem özüň çykyp. Halypam, size şeýleräk sorag bar. Men özüme gowja gyz gözleýän. Özüne ynamly gyzyň häsiýetleri nähili bolýar? Aýdyp beräýseň bolmasaňyz. Özüne ynanýan, ynanmaýan gyzyň tapawudyny bilesiň gelýär.
Dogrymy? Özüne ynanýan gyz, meselem, özüniň sylanmaýan, hormat goýulmaýan ýerinden arkaýyn turup gidip bilýär. Sylanmaýan gatnaşygyndan ýeke galmakdan gorkman gidip bilýär. Özüne ynanmaly ýaşaýşa höwes, ylham döredip bilýär. Başgalar bilen hiç hili ýagdaýda özüni deňeşdirmeýär. Deňeşdirip bilýär ýekeje adam bilen, o-da düýnki özi bilen deňeşdirip bilýär. Men şu gün düýnkimden has gowulandym men. Özüne ynamly, meselem, özüni saýlaýar, özüni söýýär. Öz islemeýän zadyna, edesi gelmeýän hereketlerine arkaýyn ýok diýip bilýär hem-de özüni hiç hili ýagdaýda günäkär duýanok. Ýene-de özüne ynamlylygy diýýänimiz öz kemçilikleri bilen özüni bir bütewülikde kabul edip bilýär. Hiç bir adam ideal däldigine düşünip bilýär. Indi bir özüne ynamly gyzymyzyň kriteriýleri, alaýaly, özüne ynamsyz gyzlarymyzam bar. Olar, meselem, özüne ynamly gyz ylham döredýän bolsa, özüne ynamsyz gyz başgalara göýrüpçilik ýa başgalar bilen özüni deňeşdirmek, özüne pes baha garamak, özüniň sylanmaýan, hormat goýulmaýan ýerinde ýeke galmak duýgusyndan gorkup, şo gatnaşykda galmagy, Özüne ynamsyzlygy, islemeýän hereketlerine ýok diýip bilmeýärkä, başgalaryň göwnüne degmekden gorkýar. Şeýlelikde, başgalaryň durmuşyny ýaşaýar. Umuman, ynamly, ynamsyz diýemizde, akyllym özüne ynamlym diýip bilýär, akmagam özüne ynamly diýip bilýär. Ýöne, esasan, ynamly diýen sözüň manysy edýän hereketleriňize, pikirleriňize, duýgularyňyza, emosiýalaryňyza düşünip bilmek. Her bir edýän hereketimiň sebäbini aňlap bilmek, ana şonda özüne ynamlylyk döreýär.
Ol her. Beh, kyn eken-aý halypa men onda özüne ynamsyzlygy gözläýinmi iň bolsa.
Garyplyk bilen baýlyk kimiň has owadanlygy barada öz arana jedel edipdirler. Jedel uzaga çekipdir, hiç hili düşünişip bilmändirler, iň soňunda bir netijä gelipdirler. Öňümizden kim çyksa, şondan soraly diýipdirler. Aý bolýar, gidip barýarlar, orta ýaşly bir adam çykypdyr. Oňam öňüne çykyp ýüregini ýarypdyrlar. Biziň dawamyzy diňe sen çözüp bilýäň diýipdir. Aýtgyn diýipdir, haýsymyz has owadan diýipdir. Aýolam pikirlenip durupdyr. Garyplyk owadan diýsem-ä, baýlyk öýkeläp gitjek menden diýipdir. Baýlygy owadan diýsemem, garyplyk üstüme topulyp, meni gorkuzjak diýipdir. Äý, nähili bolaý diýip, içini gepledip durupdyr bir salymda. Äý, beýdip diýipdir, üstüme abanyp dursaňyz-a, men jogap aýdyp bilmerin diýipdir. Siz bir eýläk-beýläk bir ýöräňizem, men bir gowja etsin synlaýyn göreýin diýipdir. Eý bolýa diýip ikisem biri-birine beter gowy görünjek bolup eýläk ýöräpdirler, beýläk ýöräpdirler. Hany aýt-da haýsymyz owadan neperiň soňuna netijäni sorapdyrlar. Olam şeýle diýipdir. Garyplyk, sen gidip barýarkaň ýeňsäňden seretseň juda owadan, ajaýyp diýip. Baýlyk, sen bolsa ýüzüň bärik öwrüňde seretseň gelýärkäň örän owadan, juda gözel diýipdir.
Näme üçin TikTokdakylar, Instagramdakylar, umuman biz köpçülige degişli bir zat edemizde ilkinji bolup biz edendiris diýip şony hökman aýtjak bolýar, şony e, marketingde ulanjak bolýar. Meň pikirimçe lýuboý kişi köpçülik üçin bir zat edende ol podkast bir ýerde bloger bolup başlamak, belli bir ugurda bloger bolup başlamak, bir zatlar edip başlamak, biri şon ýaly bir iş edende iň gowusy bolasy gelýär, Iň gowusy bolup bilmesem, ilkinji bir bolaýyn diýýär. O ilkinji bolsa, şoň ilkinjiden aýtjak bolýar. Men şony kellämde şuňa meňzedýän. Meselem, siz on-on bäş adamlyk maşgalada birinji bolup turupsyňyz, ýöne hiç kim görmändir. Tipa siz bäşiň ýarynda irden oýandyňyz, on-on bäş minut TikTok-a seretdiňiz, täzeden ýatdyňyz. Onnoň o adamlar on-on birde oýanyp, eýýäm aýak üstündekä turýaňyzda, Birinji men turdum, birinji men turdum, birinji men turdum diýip her kim aýtjak bolýan ýaly görýän. Birinji bolup plan zady etdim diýýän adamyň dyrjaşmasyny. Eger ol irden bäşiň ýanynda turup, beýlekiler oýanynça her kimiňem ha hawa şol irdenem bady diýip şaýat bolsa, şol ine hakykatdanam birinji turdugy bolýar. Indi meň aýtjak bolýanym, Şol ilkinji bir zady başardan adam, beýlekilerem şo zatlary başardyp, üýşüp, şo zat eýýäm trend bolup başlandan soň, her kim, ine, birinji şo bar-ow diýip görkezse, şo hakykatdan hem birinji bardygy bolýar we şoň özüniň aýtmagyna gerek galanok. A tersine bolsa, hiç kim şoňa ünsem berenok, zadam edenok, olam diýýär, Birinji men şuny etdim. Bolýa. Daşary ýurt tiktokerler bizem görýäs, bizem edip bilerdik, ýöne saňa näme nesip edäýipdir. Bolýa gutlaýan ýa. Men iminna birinji biz şuny etdik diýen üçin görmedik zatlamma. Şon ýaly men kellem näme gitdi. No, prosta tak reklama eden bolsa men görerdim. Meň pikirim şon ýaly, siziň hem pikiriňizi kommentariýalarda garaşýas. Şu wideony şular ýaly ilkinji bolup türkmen mediasynda bir zada başlan dostlaryňyza ugradyň. Göreliň näme başladyka. Şun ýaly pikirlerimi beýan etýän wideolarmy halaýan bolsaňyz atpiska, podpiska, şantaj, montaj sag boluň. Ýadyňyzda bolsa geçenki wideolarda ýylgyrmagyň görnüşleri hakynda aýdyp geçipdik. Ýöne bu gezek aglamagyň görnüşleri hakynda. Birinji, şumjarmak, şumjarmak bolanda, gözüň ýaşy, gözüň owasynda emele gelmegi. Ikinji, aglamjyramak. Üçünji, müzzermek, müzzermek ejizläp aglamak. Dördünji, izzillemek, bul yzyny üzmän aglamak. Bäşinji, soja baglamak, altynjy, horkullamak, ýedinji, hamsykmak, sekizinji, kemşermek, kemşermek bolanda-da kiçi çagalar aglan wagty hyrçlaryny, ýagny aşaky dodaklaryny çöwri baglamagy, dokuzynjy, aglamak, onunjy, ýyglamak, on birinji, eňremek, eňremek bolanda-da zaryna baglamak, on ikinji, möňňürmek, möňňürmegem uly ses bilen aglamak, On üçünjem hünüwürýan. Hünüwürýanam ýer wagtlap aglamak bolýa. Yzynam size goýýan, ileşer alyp çykyň. Sag boluň, ýagşylykda ýatlaşalyň.